O Begley so fu o va dzi e kɔƒe ɖe dzi fia. O dze dzi. O dze lã ƒe te dzi. O dze dzi. O dze tugbe te bi nu te ɖe ka kpɔe ɖe o tso dzi. O dze o dzi. Ta ne mele tugbe te o yɔ ko fe na o nene ma ha azɔ. Ale be gbe ɖe ka kpɔa. O zɔ. E du keke mo lea, tafla tse fi eko ɖia nugodo lea, ɖeka ya le dua me ya ame sia ame yina. Elabe blema gbe gozana ebli ti ɖe. Elabe ɖeviwo le mía dometɔ amewo me nya o. Egbeviwo wɔta klɔse ɖe bli si zã mi le yi me kpɔ teƒe o. Blema meɖe kura o. Ebli ti zã ge le no nyrɔ bli ya la tiantia ya zã ge le. Alebe. Yiyi, miawo ŋutɔ minya yiyi ɖe? Yiyi alo yevi golotoe. Wonɔ wea me le egbea dzi abe aleke yiyi le mikpɔna do ene. Ne ekpɔ yiyia, ɖe le abe dɔ ku, ɖe le fine. Wole loto nyuie ɖe. Ale be ne yiyi ɖeka yi nu godoa, makɔ bliti o. Ke ekpɔ ame geɖe le mia dome, ame tsitsi yɔ le mia domea, wowɔ nuya le ɖevi me. Ne wowɔ vɔ koa, woyi ɖe ʋɔtrua ŋuti koa, wova bɔbɔ ko wokɔ akpete ƒe kɔ tutu ɖe ʋɔtrua ŋuti. E, dɔme yi nɔ wɔe nye ma. O, wogblɔ kaka kaka kɔ mena amea gbɔ. Meke le dɔ ya wɔ. Yako efia be ima me sisi ono va. Wova ɖo tata ŋu koa, yɔ be yole sisi ɖe ɖege. Yɔ va ƒle bledi he. Yɔ kɔkɔ de atia tome. Be ame keke le dɔ ya wɔm le mi le gbɔ ge la, ho yiyi va sa la mo ma gbe me si bli va me ŋu. Oh.

Atama mekɔ atama ɖe ɖe asi wa. Tɔnya vɔ le mi. Miti atama ɖe tɔgbe. Amisi, amisi. Ɛhɛn, ɛhɛn. Ale be ni yi ke yi va fi ebli ya ne. Eva fi, eva fi amele tuma tadi koe. Edze nɔna kutoku me ne. Wotu atadi, atani nya kɔ atadi akɔ kpe dia nya dulia, nya nuse ni koa. Fifia atadia mi ko va ɖu mi. Atadia le edɔme efu ɖe dɔme ɖe. Wo sanku sanku kɔ yi mene ga gere agboti hɔ me. O va bɔbɔ ɖe fuma rrrr sai. Amega ɔvɔ so o tsanku tsanku mene kume le o. O baba ebi me o tere atia ŋu bia. E kaka yi ne tura baba baba o yi kulo. Eŋu sɔ wo. O! Ya ne ɖe kɔ asi tsɔ akpete ƒe ble wò si va nye ɖe xɔ me. Ya alam blo efi ase nya. Yɔ ƒo ga ba me si ame ke le dua me ne do va. Mi na me si ame me gbi me kɔ le bia. Ame ke ke me gbi me abi nya le hɔn ne ma kɔa. Viae wova wɔ nae lɔbɔɔ. Ɖo yina se wòvia ɖo yi yi ko yi yi megbe. Ɖo yina se kpɔtɔ ametɔ ɖe ɖe yi yi koa. Eɖe afɔ ve yi megbe be wo ko yi ayi aƒe vi ne gemi nɔ yi. Yɔ va ɖo yi dzime ɖe keme ga lo. Ya fia be e yi va ke bi me.

Ble wuku ya wo le yi gbɔ kpɔ anyi. Kaka no ke bi me ne yi a ane tele le wu sɔn. O me daga ji hane yo. Etre ya le fi ya ne bi si avɔ fi ako me le gadzɔ ge. Ta ne be ma ga ke bi me a. A ma o tse no koto ku me ke me gbɔna. Are be o le yi se. Eba oo o to yi ka ka ka ka le ya ne yi de ba zu ba bɛ aba le mi kpa yi de ne sa de la be tɔ kulo lo ƒo ne ne ma le ya yi ba zu ba bɛ o si le exɔ to me tsra ya ta le sia ne mi fɔ le Míakpɔ yi le exɔ tome wòa be ɖe kɔna me loo.